logiki taýdan Amerika Türkmenistana çozup biler. Essalawmaleýkim gadyrly ildeşler. Ildeşler eger gören gören bolsaňyz eger görmedik bolsaňyz şol ýalňyşmasam geçen hepde ýa-da fewral aýynda şu türkmenleň tiktok segmentinde şu ýutub segmentinde bir uly bir habar çykdy. Näme habar? Indi şu Amerikanyň şu wagtky prezidenti Tramp Türkmenistanyň hökümetini halanok we şu Türkmenistanyň hökümetini çalyşmak planlaşdyrýar ýa-da çalyşmagy öz çalyşmak boýunça pikirlenýär. Haçanda şu habary göremde, eşidemde kän bir näme, kän bir ynanmadym. Näme üçin? Sebäbi ol ol çykarylýan habara hiç hili sud edip bolanok. Ol çykarylan habary hiç-le barlap bolanok. Şoň üçin, aý, pikir etdim, aý, bolýar. Egerem şo habar bar bolsa, mümkin bolup biler, mümkin bolman biler. Kän bir üns bermedim. Ýöne, ýöne. Ine, bir hepde geçdi. Onuň dünýäde giden zatlary ýüzüp geldi. We şu gün Men pikir etdim, mümkin, çä, eger logiki taýdan seretseň, eger geçen aý, geçen hepde bolan zatlara seretseň, şo habar bolup bilermi, gaty ebet akman. Näme üçin? Birinji sebäp, şo eger bilýänsiňiz, eger bilmeýän bolsaňyz biliň, şo Amerika, Hytaý, Orsýet, öz aralarynda şu näme geopolitika syýasat boýunça garşydaşlar. Orsýet bilen Hytaý Amerika garşy. Onsoň indi Amerika şu şolara garşy onsoň Amerika soňky döwürde şu Orsýet bilen Hytaýa näme ýakyn bolan režimleri ýuwaşjakdan çalşyp başlady. Haýsy režim? Birinji bilen-ä şu ýanwar aýynyň başyny Wenesuelanyň öňki hökümedi şo Orsýet bilen Hytaýyň dostlary. Indi başga hökümet getirdi Amerika indi ol hökümet näme diýdi biz Orsýet bilen Hytaý bilen işlemeris biz indi Amerika bilen işleris. Onsoň şu wagyt indi şo töwerekde Amerika Kubanam ýuwaşykdan näme gabap başlady Kuba da Orsýet bilen Hytaýyň näme dostlukly bolan ýurdy. Ondan soň elbetde Eýran. Eýran wapşe Orsýetdäki şu Ukrainadaky bolýan uruşlar Eýran öz dronlaryny Orsýete geçirer. Orsýetiň şol ýa ýakyn ýakyn Orsýete ýakyn bolanlary ýok. Ozal elbetde Hytaý Eýran Hytaýa giden bir nebit satýar gaz satýar. Ozal eger indi Amerika Eýrany aýyrsa Eýrana öz Amerikanyň tarabyny tutýan hökümet goýsa ondan şo Orsyýede Hytaýa uýrun bolar guruby bolar. O soň elbetde Türkmenistan biz Hytaýa giden bir gaz satýas. O soň belli bir derejede Türkmenistan biz Orsyýede Amerika deňeşdirende biz Orsyýede has ýakyn syýasy taýdan ýakyn biz edebi taýdan bir kultura taýdan hem ýakyn. Şoň üçin özüňiz pikir ediň eger häzir Amerika Eýrana aýyrýar, Eýrandan soň Türkmenistana çözýärler, Türkmenistanyň hökümetini çalşyp şu Amerikany golaýan hökümet goýýar, Orsýede we Hytaýa nähili uly bir urgy bolýar. Orsýede bu wagt hiç zat edip bilenok, olar tutuş kelleden indi Ukraina bilen uruşyp. Hytaýlaram indi kän bir geçen bolan wakalarda Hytaýlar kän bir hereket etmediler diýen bir näme syýasat taýlady. Şoň üçin ine, özüňiz pikir ediň, eger şol geopolitika boýunça pikir etseň, Amerika Türkmenistanyň hökümetini çarşaýmagy ýa-da çarşyrak bolup synaşmagy gaty tüýs ahyrka. Onsoň, ildeşler, meň pikirimçe örän wajyp, geçen ýyl indi şu amerikan prezidenti Tramp Goranmak ministrligi uruş ministrligine öwürdi. Anda bir köpri. O wagt, o wagt wara ýaşan men pikir etýärdim, aýna Tramp bir biznesmen, Tramp bir şoumen. Ol bir näme pafosny çykyşlary gowy görýär, ol bir adamdan halkyň öňünde bir spektakl ýaly görkezmäni, özüni ýeňiji görkezmäni gowy görýär zat diýýä. Onsoň menem pikir etdim, mümkin şol üýtgeşme näme, şo şouň, spektaklyň bir bölümi. Ýöne, ine, iki müň ýigrimi altynjy ýyl. Amerika eýýäm, birinjiden, Amerika Wenesuelany hökümeden çaşdy. Amerika Eýranyň hökümedini çaşjak bolup urşýar şu wagt. Amerika Kuba gönümel göni aýtýar, Ine, sen Eýrandan soň seň hökümediň bilen çalşarys biz diýip. Onda, diýmek, şol üýtgeşme nämäni görkezýär? Amerika şu indi öz daşary syýasaty boýunça has. agressiwnyý ýol bilen çemeleşýär. Şoň üçin eger eger şol sebäplere şol logika seretseň, eger Eýran operasiýasy, Eýran urşy Amerika üçin gep erbet bir näme şowly bolsa, indiki Amerikanyň çozjak ýoly Türkmenistan bolmaga haklar. Hal. Iň soňunda aýtjak zatym ildeşler örän wajyp. Bu habarlar bar ya hiçler pul edip bolanok. Onsoň menem ilki başda kän şu temany goşulmaýyn diýdim ol ýöne indi görşüňiz ýaly bir dünýä dünýäde bolup geçen zatlara seretseň ol hemme bolýan zatlar şo çykan habara habara tarap näme şo çykan habaryň bolaýjak şansyny bolaýjak mümkinçiligini ýokarlandyrýar şoň üçin men aýdaýyn diýdim ýöne ileşdiler Howard hut edip bolanok, şoň üçin kän bir ynanma. Kän bir bar, ine Amerika Türkmenistana çozýar-a diýip oturma. Ýöne size pikir etmek üçin bir öz size pikir etmek üçin bir maglumatlary özüňiz pikir ediň we seljeriň. Ýöne eger hut edip eger haçanda bir habar göreňizde şo habara hut edip bilmeýän bolsaňyz şo habara kän ynanmaň. Diňlänçe köp sag boluň, geljekde görüşýäs.